Ee, mor kole i kom Betel. Ajwaki itye ki twon lewic, pien ni in io i ot lega i caa-ni, kicako ni, Anga ma ajwaka ki i kin dano kany? O, anga ma kogi ango? Ilu cingwu malo.
Wan wa jolo in ni Lakwed TV ma an Dede Ben ki nino ma tye ni atye ki dano madit, dano ma tye ki ngec, kit me tekwaro.

ingeyo ni mwaka pud obicito. Kakare. Ka ca weng gung, ca weng gung, ladito pe obiri. Dok bed kita an aniang kede in ni kit me tegwaro, tekwaro, in igwoko komiwo maber, ci omiyo mwaka ni ibibedo dano ma obirim naka naka.
Wakuke kede. Jebbe kede ni wakuke kede. Kakare. Apwoyo tutwal. Yung i tum mwaka mukato man mwaka me alip aryo ki pyeraryo wiye aryo, cawa ne pe dong obedo tye tutwal omiyo pe wanongo kare tutwal me loko jami mukene ma lubbe ki kwer me nino madongo calo i karama gi ki dong ka oo kine ka nino dong acel gi eno ni ki kato nining ci wiya pe olok mo yang in ibiloko con. Ci koni wabidok bene iye, pien waneno timme. Man lok me ryemo gemo, pien man en aye tin gin ma watamo ni omyero wanen bene kong. Mwaka en makato-ni, pol kare wan wangeyo ni i kaka calo wan Acholi, pol kare waryemo gemo. Ento wange gemo pe giryemo, ma en aye ka ma tinwa wabinen iye. Latit in gwoko nyo depo kok yung gang botwu kunu be? Aa, peke, peke.
Pien an akuro kwe, atama wa i cagwok koni ka an a, a, ka an gwoko nyo acako depo ata koni gwoko alana kede kena gang Ineno bot. gin mutimme?
Eyo, An onongo abuto piny anino. eyo.
Ento a- i kite onongo apwonyo ki lutinona wacci ka ce o- oca ma kit man, Mm. nongo kicako goyo gem. ci lutino-ni guplanningo pigi kengi wai tek i caa ma ur ma nongo kibimito cako cilo fireworks-ki, gin gibiero gemo ki dongo dur magwar. Ci lutino ducu giero mere goyo bati, goyo debbe, goyo wa dikiaka ma piny lyet ata, ku dur giringo mere gucito gutimo jami mukene gugik i kulu. So lukin gang ma gukony kor lutini-ni, Gulinga. Gilinga kata.
An bene dong danga pa lutino en ni gwonga gwonga aye dong ocoya. Eka wai lutino dong kare gi dong dongo calo jo macon ni kome. Ento Derez olingo otik ki ryebo gweno ko. Tyen lok ango omiyo dano ling? Ineno, jami ya cule kany omegina. Pe yot, dok bed pe obedo yot ka onongo kite calo mwaka butum. Ngo ma acwilo timo? Calo kombeddi dwe me acel dong en, kitimo ngo me cito wa i poto kor me cito wa i ngo? Acwilo timo ngo? Bal me namba acel dong otimmeo, ento abiloko iye. I nino ca, i nino de pi dek acel. me donyo i nino acel me donyo me acel otyeno ne onongo myero depe okok matek guduro magwar yugi magang jami magang kicok ki tero i kulu pien gin ma weko waloko ni te kwaro acwli tye ka rwenyo onyo kit ma yanga acwli gi gwoko ki paco gi. weko gigwokwa ki lutinogi, weko gigwokwa ki leegi ma onongo tye. Acwelo onongo gwoko leegi, gwoko paco, lok ka cam ki lok kom gemo. Ci jami acel-li eni acwelo myero onge ni ka ma acwelo ocako tur ki iye en acwelo ocako tur ki ka mwaka otum ryemo gemo bene peke. Te lokke Naciri ocako to woko ki kenyu. Guturo. Ka yam onongo gitye i bijinec, bijinec-gi-ni dong pe tiyo pi ka keno-ni. Ki nino nongo giweko kor gudokke i caro. Ee, nongo kor gudokke i caro. Pien ada, omegina, gin amito wacciwu, acoli yang con gikwo ki julo paco ki gemo. Gemo aye ngo? gemo bedo malyet i kin piny woko bot wan dano-ni. Ento jo ma wanggi bit ka neno gemo ni ee gemo tye ka tim marac bedo jogi ma gitye i dog ot. Gin gineno ci jogi miyo ripot ki rwede, ka rwede kwango bot luwang jok ni gin onyo tye ka bino marac, wutim kit man, wutim kit man, kit man. Nongo en jok caa-ni oneno kit ma kero pa gemo tye ka bino kwede. Kok gemo tye ka kelo two, kok gemo bubino ki ceng, kok gemo bubino ki two lee, Kukica aye ka poto matek, acoli jugi ma tye i acolino kwongo waco ne ki wigi ne, ci man kombeddi cani jok mene ma waco ki rwede ni ci wac ki dano keco bubedo magwar ma pe lara tye peke oketo cac ka no pe cac onolo onolo wang jok mine wangec yes ni gin onyo tye ka time ci Cac ma kineno kiketo i kom jo. Leb ma kiwaco. Won jok ka jok obutitte lok, won jok wacci, Kit leb ma kiloko i kom wun jok, an koni acito ka guro dano me tittigi ni jok owaco ka man ka man, kibiwacca ningo? Lokki ni en nititte ni an awinyo, ento tito ki lwak tek. Now, Gin an amito wacone en aye en tye i kare macon ma onongo pud wan watye ki dini aryo keken pien ni man peya watye ka lok dong i kom ryemo gemo so kare macon ma watye ki dini aryo keken obedo mor kwele onongo pud peke obedo katolic ce mec ki Iclam Ento ce mecgi ni Katoli onongo worogi tye acel, pien ni ce mecgi weng gicoyo ariya. Ma nongo kite ka ilemo mono ki wa i Muslim ki Krictian. Ee, eno.
So, Cilam keken aye onongo tye gupokke. Ento gin weng be onongo giribbe. Onongo cac kono ngo gin ope i kingi. Oweko onongo kit rwom me woro jok tye lamal bot joni. Dini eni Mac lam wa ceng tin ajwaka tye i kingi. Eh, ajwegi i cilam iwinyo jo ma kilwongogi ni malim. Okay.
Eh, malim madongo. Mm. Eh, jo mukene ma inongo nyingi tye kilwongo ni kono ajigi. Eh, yes. Ka ibedo ka neno aji igi ni mogo no tye ajwegi. Okay. Eh, i kingi kunu.
Ite dini. Ite dini no gitye.
I ot lega kenyo nongo tye ajwaki madongo ma nongo gitye. En aye giweko ni ka ibalo gin mo, cilam rugi. Ineno, oweko jami pa cilam nongo kilworo pien ajwaki tye i kingi. Inene, ajwaki tye i kingi. So katoli bene ajwaki weng cito lego, ento cilam gene morokole kombeddi ajwaki tye ki twon lewic. pien ni in io i ot lega ica-ni, kicako ni, Anga ma ajwaka ki i kin dano kany? O, anga ma koggi ango? Ilo cingwu malo. In ngati? In pud tino ibino abina do? In anga? Koy wek ingeyi kong. Welo ka pud obino abina ica-ni, in tuk cako cimo wange, lewic pe mako? Weko dano ka in io i gang lega, wek kadi ngatte moni ma welo, wek obed te omot, ci ka ca mo iwaca, Watye ki welo kany, kiweko omot dano. Ento in dong ijole o mal mal mal mal dok eh, mor kole tek ki in icito ka lega botgi calo in ajwaka pwony weng me i kanija dong kibipwonyo ki nyingi ineno lok ajw- ajwagi we o kongo in dong icako we man atimo ngo me kwanyo kara me cero tino i gang lega onongo myero pa aleg ko kulu kara Ne. ci ka wun onongo ungene ularo dano en jo marac ka guo dong olok kitgi mot wek guye ngo ma mitte ento pe me Baibul weng dong kikwano i nying en. Oweko ajwaki gutweyo tyengi bot morkole, pe gicito ka lega. Ento ada, dini ma dek jok en aye tye morkole. Cilam ajwaki tye i kine, Katoli ajwaki tye i kine. Apo ni cista mo biwacca Owacci tek ki inen ngatte mo ocito boti ka lego gweno, cista me katoli ba, ni konya ki gweno, an anongo ni cen tye ka yella, amito acit ki kwanyo ki i kuma. Kwany gweno imi,
wek ocit ryem cen-ni, pien cen labongo gweno pe obia. Cen ka kimiyo gweno, en obua wek ongate dong donga kome yot, pien ni gin ma en mito aye gweno. Mine wek ocit. Ci ka ikwero. Miyo pwod i kumi i lebo lweny, wi badi kong ka kwer rem, kong ka kwer rem, ee, pien ni gin ma en tye ka penyo ni imiye in ideg. Anga ma omyero otiti ni gin eni cen tye i kumi mito mito gweno? Ka in pe ingiyo kumi, wan yang luditowa opwonyowa ni ka gin mo otim ma wangi pe neno myero icit bot ajwaka, wek ajwaka ocit oony warre piny onen. Ci nongo ni cen tye i kom ngati. Ka onongo ni cen tye i kom ngati, cen eno odoko cam, kibiwacci ni icam wek odok kwoni. Kece cen eno ni kibiwacci ni mito gweno nyo mito ringo dyel, cit iwil ikelle. Wek kiryemo. Wek kiryemo. Ajwaka tek in ikelo ringo dyel-li, ci kilwongo cen-ni, en jok kikwanyo cen ca-ni, iwacci ringo-ni eh, ngati omii. Ci wan omito in iweke. Ci wa, kite dong omiya-ni, an dong aweke. Ci bas. in bene inongo gin onongo pe i komi, in dong miti free.
Ento kiloko enoni odoko cac. Miniang? Ento enoni weko onongo tye part pa ot yat. Dong kong wadok cen i lok ka gemo.